Arada stendap etdim. Stendabyň öňüne düşüren bir gijijek rolýum iş berdi. Stendap onça görülmedi hatda. Kommentariýalaryna düşünemok, näme üçin Jon Sins diýip ýazýaňyz? Hani beýleki zatlar men indi görýän, okaýan, Näme sebäpden? Ýok, ýylgyrýaň-a şu wagt. Näme üçin ýazýaň? Mysal üçin, senem ýazanlaryň biri bolup bilersiň, bilemok. Ahyr ýaňky goýan wideomyň biriniň kommentariýasyna jogap berdim, Jon Sins diýip, näme üçin ýazýaň diýdim welin, Agam şoňa meňzeýäň-dä diýip ýazdy. Rezko şo wagtlar girip gözledim-ä. Google-akga girdim-de, Jon Sins kim diýdim. Okazywatsa bu Günbataryň meşhur bir Doganlar diýip studiýasy bar eken. Ýo, nämä ýylgyrýaň, bar şon ýaly studiýa. Menem täze öwrendim. Ýöne sen öňem bilýänsiň. Bulam şol studiýaň düşürýän kinolarynyň baş gahrymany, koneçna, bir öwürlik kinolar düşürenok. Men bir halaýan kinolama däl o kinolar ýöne. Şoň düşürýän kinolaryň baş gahrymany sen isleseň islemeseň şol oglan düşýä. Aý simpatiçny kel men ýaly owadan kaçok. Ilkä bir hili gaty gördüm menem. Hany men bir poeziýa Gurbannazar Ezizowyň ýazan eserleri, şahyrlaryň goşgulary, toý, widuşulyk, degişme, waý, şu zatlar bilen güýmenip ýörkäm, Birdenem biri beý diýip ýazýar ony bir şiilek. Abidni ýalam bolýaň öýkelejegimem bilemok begenjegimem. Aý soňundan wagt geçdi pikirlendim. Aý şuny ýene bir gireýin diýdim. Ne derejeli giyişi bar diýdim. Bolin bul asyl medal medal alan baýraklary Habibiň urşup boýda alan baýragyndan kän muň alan baýraklary. Gaty kän. Soň oturyp pikirlendim-de diýdim. Aý, bulam öz işiniň ussat, diýdim. Işiniň kemini goýanok oglan. Indi işler bilen hany tanyşdym-da gowja. Medal, medal. Bilner men, emma edil sportsmenlerki ýaly däl ýöne bar-da. Käwagt, käbir ýerinde kinoň. Aý, diýdim, bulam öz işiniň ussat, diýdim. Ýaltanman, ýadaman, diýdim. Tüweleme, diýdim, şuny ýaly kinolara düşýän bolsa, diýdim. Işiniňem kemini goýanok, gaty gowy edýär. Gülme, çynym bilen diýýär. Ondan Aý muňa meňzedýän bolsalar bolýar-laý diýip menem öwrenişiberdim. Ýuwaş-ýuwaş. Ýok, her kim bir zatdan çörek iýýär, bir iş edip biler, ýöne esasy zat näme iş etseň et, şol işi gowy et. Mysal getir diýýäňdä, mysal üçin, şofýor maňa nokatdan B nokada Erkek bolagam kellämi agyrtmanjyk äkitde düşür meni gaýrat et. Çykamda başga birine münjek. Boldy gataň zat ow öz işiň ussady bolsaň gataň zat. Bir hili öz işiň ussady bolsaň durmuş ýuwaş ýuwaş ýeňilleşip gidýän ekenda. Kelledeşiňki ýaly. Kredit gördüňizmi şu wagt Ýitip giden kärler bar bilýäňmi? Hany ýatdan çykan kärler bar. Meň mysal üçin bir altmyş dört, altmyş bäş dagy arka atan bir agam barda. Şu wagt ýygy-ýygydan jaň edýär. Dyrjan, eý inim diýýär, eý gowy agam Hudaýa şükür. Eý bir maňa-da bir diýýär, bir magazin bar, SMM tapyp ber diýýär. Aý birini ugradýaň halanok, beýlekisini ugradýaň halanok. Ol pikir edýär, esemem bir kompýuteriň çibidir öýdýän, näme. Bir döwür şol agam obada pil jaganyny egnine atyp, ekin ekýärkä mirap gözleýärdi. Şu wagt şu esemem şük gözleýän agam. Indi Mirap näme diýýänsiňiz? Trendden gaçdyda moda däl Noker. Mirap owada bilmeýänleňizi aýdýan. Aý joa bizem bilýäs owaby dulalluk diýjek bolma dos. Mirap owaň ekinlikine suw tutup berýän adam. Mysal üçin nira näçe doza ýetmeli seň hyýaryňa düşen suw hamodoryňa düşmeli däl garpyzyňa düşen gawunyňa düşmeli däl şon ýaly owaň suwuny sazlaýar gepiň gysgasy. Mirap bilen araň gowy bolsa şu wagt bir Youtuber bilen araň gowy bolan ýalakda. Plan näde diýip Youtube'dan oraý diýip giden ýalak şu wagt deňeşdirme. Mirap şo döwrüň Youtube'ram şol, TikTok'ram şol, Instagram'şygam şol, vokalny ýöredýänem şol, obaň gyýbatyny sazlaýanym şol, aýalyň bilen sögüşden gudaçylyga gidip berýänem şol. Hawa, kürtoýrak bolsaň, abraýyňa görä sazla ýa-da mirabam. Sebäbi gyt kär, hemem şol kärde ussat bolaýsaň, iň arzylanýan kär. Obada iň gowy nahar bişse, birinji Mirap aga dadyryň-ow, meýdanda oturandyr zat, diýip, ýaşulular. Diýjek bolýanym, Mirap, Gowy bolanda seň ekiniň gowy bolýar. Indi ýaňky dagy-ow gije dagy ekiniňe garawul galyp ýaňky suwuny sazlamaly bolsa gowy mirap bolsa olaňam içinde gowy däl işiniňe ökde däller emma daýy plana tutdurmaý suw tutdurma şuňa salyp şaraň edýäleý diýip. Içinde ökdeler näme edýär? Alo, bize daň zat däl, gowurdok zat getirdarys zat diýip, durluşy bilen minnet-de, ýöne şo minnet çekilýärdi. Indi olar ýaly däl. Indi SMM-şikler şeýdýär. Näz artdyrýar. Mirap ýaly azap çekenok diýmäň, oňam öz çekýän azaby bar. Ýöne haýsynyň öz işiniň ussady, haýsynyň ussat däl bilip bolanok. Häzir işiňi hemme kişä men gowy edýän diýýär. Boýun alyp nakrutka eden ýaly däl-dä dost, düşünýäňmi? Biriniň hakyna girýäň. Hakyna girme diýjek bolýan-a birden. Jon Sin Sip ýazýaň. Meni kemsideňok oň bilen. Zato şol oglan öz işiniň nätseňem ussady. Bir gün molym bolup ýör, bir gün tenis oýnaýana kömek edip ýör. Bir gün ýangyn bolsa, požar bolsa, öýleri gidip öçürip ýör. Bir gün santehnik bolup ýör, bir gün dostavşik bolup öýüňe gelip bilýär. Ideg zady gelşip dur eline ho. Ýigide Müň hünärem az diýilýän nakylyň manysyny men şundan öwrendim. Kellede şou doly bir kinolaryny sen doly gördüňmi menem doly göremak ýöne şu bölek bölek tizerini göreň diýýän bir ömrüňe ýeterlik bir many ýatyr a ýaltanman işini edýä öz işiniňem sto prosent ussady a indi muň indi biografiýasyny öwrendim a jon akgaň polny öwrendim indi ýaňkyny öwrenip ýörenimi öýdäkem bilýär a. Hydyr jon, kim eken onda oň diýara? Berdi indi näme jogap berjek? Näme diýjegimi bilemog-aw. Ýüzüm kürşergen bolýan, eý. Bolýaly, baryp nahar zat bişirişdir zat. Ýo, bilesim gelýär, aýt diýara. Nädip aýtjak-ow? Ýo, Hydyr kime meňzedýärler? Bol aýt. Gyssap üstüme-üstüme gelýär öýdäki. Näme diýjegimi bilem agano menem ahyr diýdim. Eý, olam men ýaly diýdim, öz işiniň ussady-ow diýdim. Sen nämede ussat diýdi. Öldüreýinmi, näme edeýin? Menem näme diýjegimi bilmän dymdyma. Ýogsam siziň öňüňize-de gelip şu wagt dymyp durmaly-la. ussady diýýän welin, biziň durmuşymyza şu agzan käbir kärlerimiň köpüsi ýaňy gelen ýaly welin, eýýäm bularyň ussady, halypasy, şägirdi bar-how. Instagramda pylany ussat, men şondan öwrendim, men şonuň şägirdi. Aparatçylaňky batlaňky baý, olara bolýar diýýäň, o tiktokçylaňky bar-ow. Eşitdiňizmi? Tiktokda halypasy barlar bar-ow. Meň tiktokda halypam kebelejik 50-60-77-de welin, şondan öwrendim-de. Näme diýdirýär-ow? Özara, özara gürrüňlerini eşidýäň-a. Daňan bizem tik daga düýn gelemza Hudaýa şükür açylaly bäri ulanýas. Ulanýaň ony özüň üçin bolýar ýogam diýesim gelýär indi goşulyp bolanok iliň gürrüňine. Bir hili to daş asyr demir asyr bara. Daş asyryndan bäri men çagyl edýän daşy diýen ýaly ýa bir demir döräli bäri dos men demir ussa diýen ýalyw. Birinji agaç kesilläj kim bilýäňmi? Şondan bäri ýäs usta men agaç usta diýip. Aý şeý diýsä ynanardymam. Tiktok açylaly bäri mende tiktok bar. We Eýnşteýn doglupdyr şondan bäri men fizikany bilýän-ä diýäýmersiň-ä. Okey açylaly bäri bar girdiň Açylaly bäri sen skrol etdiň belki bilemzoga näme etdiň sen men ýok çykdyňda bir zatlar gürläp uradyň ýada Dogan şu söwda başlaly bäri men şu taýda ba indi esemem şikleň ussady halypasy şägirdi olar geç indi bulardan interwýu alyp başladylar Interwýu alýan soraýar-a. Siziň öňki äriňiz näme etdi ýa welin? Aý meň öňki kärim-ä swarşykdy. Onuň bir medeniýede, sungada höwesim bolansoň bir gün otyrdym. Şu zatlary edip başlaýyn-laý diýdim diýýär. Entek edýän işiniň adyny bilenok özi. Şu zatlary etdim diýýär. Soňam Aý medeniýet, sungaty gowy göremsoň, eýýämem muny sungat bilen, sungat derejesine getirdi de, deňeşdirip. Esememşik näme diýseň şu wagt şu zat diýip göni jogap berip biljek ýok, dogry dälmi? Esememşik sosial mediýada marketing bilen meşgullanýan adam. Gülme dogan. O janlarym ine bärde de arzanlady. Döwük bakadan. Ýumurlama hada. Ony oglanlaram madaraý. Gel şuny alýaň abi. 4 sany agam gön üstüne mugut. Esemem bolanok. Ýörite şoň üçin käriň taşlaňa diýýän, kädibiren sorag beresim gelýär. Ýöne men e, bir zady anyk bilýän. Biz bir gowy swarşymyzy ýitirdik. Hekaýaň owadan bolsun-da, hä? Aý, pylan halypa dutarçy dünýeden ötüpdir, ýogalypdyr diýseler. Eý, öň näme edýädäý diýesiň gelenok-da şony. Ölýänçä dutar çaldy, öňem dutar çalýardy. Şonam ölýänçä etdi şol işi, ussady şol işiň. Bir işi ölýänçäň edäýmeseň galdyranok. Şu käre, şu hünäre ömrüň bermeseň galdyranok-ow. Halypa çykaýmak aňsat däl-ow. Tiktok açylaly bäri balaý. Diýeniň bilen sen entek halypalygyn däl-de. Hä, bolýa. Ölýänçäň sen şu Tik Tokda bolaýsaň, tä do konca. Äý, Pylan agam-aý bu barýan, hä, jüm ýedi ýüz ýetmiş ýedidi-dä öň ady diýip, az bir segsen ýaşaňda şeý diýip ýatlasalar. Hä, diýip, beýlekilerem, Bul-ho, Aýgül dokuz ýüz otuz üç bilenem bir döwür efir edýädimi diýip, sen garransoň şeý diýip ýatlansaň. Ýa-da segsen ýaşaňda, garraňda bä bi o jümmi ýetmiş ýedimi Türkmenistanda birinji mobil graf şeýdende tiktokda eşigiňi çalyşyp berýär. Bäý bä pahýa görgül garrapdyraý. Halypa gara, elindäkäm iPhone togsan üç maý näçäýdi? Ýagny şeýdip ýatlansaň bolmagam mümkin. Beýbä, Gözel daýza-da garrapdyr-ow, Gözel togsan üç, togsan üç dä bu diýip. Gyzlar gülmäň sizem. Ilki-ilkiler hälki Açylaly bäri bah bizä girdik diýýän doganjygymyzyň giren döwürleriň edil ýanraklary bara tiktoga. Tonçuk girenlerem bara. Ine janlarym e, hamyrymyzyň almak üçin, e, süýji bolmak üçinem munam garýas. E, şeý diýip çyk edýän welin, e, ine tortumyz süýji bolýa diýip. Indi nähili? Ine, janlarym, bärsine-de kontur çyrajyk bilen güljagaş hem goýduk. Tortumyz owadan görünsin. Bärsindenem häzir bylrak kürsünem alarys welin, hasam ýerine düşer. Işdäňizem açyk bolsun. Doly indi torty bişirenoklar nädip owadan bolmagynyň aladasynda. Nädip owadan sýomkany edip bolar, şuň aladasynda. Has dogrusy, nädip muny owadan ýöredip bolar? Sagdap görýän hemme zatlaryňyza basyň! Diýer ýaly gija bolmaly-da. Trendden galmaly däl-le. Kämilleşmeli diýjek bolýan. Torty süýjetdiňmi? Has süýjet. Torty owadan düşürjek diýip, kamera çorup gitdiň-ä. Tortuň tagamynam aýlap urduň. Ol indi owadan kamerada sýomka eden zadam tutanok welin, gygyryp başlaýarlar. Tagam gowy bolmasa, owadan edip düşürilen zady hiç kim almaýar-a. Şoň tagamyny men özüm elin edýän. Şuny gel ynanda dadyp gör, halasaňam halamasaňam dadyp gör, tagam gowy bolmasa gelle ýüzüme tüýkür, ýöne meň zadyma at dakma. Dur dogan at dakýan ýok. Kellämi stena urup palçyga sokaryn ýöne men şuň rsseptiniň süýjüligine garantiýa geçýän. Özem birini alana-da biri mugutdyr. Şu wagt şulaýyň aýagyna çenlem şunda skitka bar. Dur dogan! diýesiň gelýär käbirine. Soň onuň ýaňky gygyryşyndan gorkujyňa, Aý, ýene bir tort zakaz edýäňä napyrmer. Aý, indi iýdiň ýene süýji däl-ä. Zyňybam bolanok. Aý, bir zat etdiň bir holodilnigiňde gatap gidýär tortam. Indi ýaňkyň kommentariýasyna girip, Bagyşlaň tortuňyz gowy däl eken diýip ýazýaň ol. Alyp şu tak çüňke çykaryp goýýanlar bar-a. Görüpler kän. Özem ullakan oglan. Aň girse-de ak girmedik. Ak girse-de aň girmedik. Biri girse biri girmedik. Säňe kimiň etdirýäninem bilýän. Beýdip çerez ýapyk akkaundyň üsti bilen gelip durma-da. Oňarýaňmy? Ýüzüme aýt, meň edibilýänmi, edibilýäňmi? Oňarsaň senem et. Sen edibileňokmy? Öýüňde gürleme-de otur. Waýna başlaýar onda. Dogryňy aýdarlygam ýoga. Indi ýaňka düşündiresim gelýär. Jan dogan maňa hiç kim etdirenok sen. Ýaňky ilk gören tortum gowy däl eken diýip bolanok. Garaz beýdip gohlap ýörmän durmuşda öz söýýän käriňi etmeli. Hany aýdýanyň dogry bolsa gygyrmak hökman däl diýär-ä. Hop mekdepde okaýakak matematika gerek däl diýýärse, x, y, onuň şeýle matematika mugallymym düşündirip gidýär-ä. Şu zatlar gerek ekena öz X-iň gözleýäňä okuwçykaň edil şon ýaly durmuşda öz X-iň tapmaly ekena. Ýagny öz hakyky käriň etmeli eken. Şu başarýan zadyň etmeli eken. Bolmasada te X-iň tapýançaň gözlemeli tapmaly. Şo bolmasa bolmaýan eken. Ýöne beý diýsemem öz X-iň tapjak diýip X X X X X diýip gözläp Men kelledeşim ýaly käriňizi urduryp gidäýin agam. Özüňkini tap, ýogsam gaty köp ýyksam peýda däl-le adama. Her zadyň artykmajy zyýandyr. Şu ýigide müň hünärem az diýýär-ä. Öwrenen zadyň özüňe plýus eken-ä durmuşda. Şu wagt bir öldür ýaly orsça öwrenesim gelýär-a. Ine, otuz bir ýaşadym bar. Orsça bilemog-a. Öldür ýaly öwrenesim gelýär şu dili. Bir gezek köçeden geçip barýan daýza bilmeýänim üçin bilýän daýza-da däl-de. Böldürmek näme şo söz? Näme üçin şu böldürmek sözi? Razmenýaýtsa diýjek bolup pul uzatdym danym, razdwaýtsa diýdim. Ýüzüm bir gaty sumka bilen bir gondurdy-aw. Şondan bäri içimde galdy. Orsça bilýän zadyma-da samneniýe edýän indi. Gürleýäsim gelýär, orsça goşgy aýdasym gelýär. Ýöne orsça bilmeýänleriň arasynda bilýän ýaly edip bilýän, mesele däl. Gaýzyla, brat diýip. Ä, biram men bar-a. Spasiba sözüni bez aksent diýýän-dä. Ine, şu bez aksent diýişim ýaly aksentsiz aýdýan-da. Spasiba diýilýän-dä. Spasiba bilen juma sözüni orsçada men hemme aksendinde diýip bilýän. Kak dela juma? Padýot juma? Kak ty juma? Görýäňmi? Adam pahyr, öwrenäýjek ýaly diýýänsiňiz. Öwrenýänçäm bar-a şu wagt, üç ýyl bäri. Mugallym tutdum. Ors dilini öwrenmek üçin özüme mugallym tutdum. Ynanyň. Eý, mugallym ýaş görünýär-de, asyl ýaşyndan. Maňa öwred-ugra-da, gözüniň şu taýlaryna bäş-alty sany ýygyrdy, realny köpeldi, men ony özüme bildirtdi. Men içimden diýdim-de, Men orsçany öwrenmesem, öwrenmän geçeýin-aý diýdim. Biriniň janyna bir haýpym gelsin diýdim-de, Öldürerin öýdüp gorkýan. Ondan ýaşraklara-da mugallym bolaý diýsem, bularam men başga gepe güýmäp, bulaň ýerisin oýnaýan. Garaz, ol-a orsça öwredibilenok, menem öwrenibilemok, kösenip ýörün. Indi täze bir tanyşlam zatlamma orsça bilýän. Bular bilenem tirkeşýän, bir dostum bar, şu Sowetskide ýaşaýar. Öýüne myhmançylyga çagyrýar o daže. Ýaňky onuň dostumyň öýüne bardyk.

Iki sagat dagy oturdyk-ow, iýip-içdik. Töwerimi galdyrdym. Brat, spasiba diýdim. Onnoň Doma diýdim, bir zad-a diýdi-aý, öýe diýdi, welin, öýe gaýtjagym bilendirlaý diýip, da-da-da, brat diýdim. Spasiba bolşoý diýdim. Onnoň ertesi dostum aýdypdyr-a, Eý, Hydyryň adamçylygynyň beýikdigini-ow, adamy sözüni bölmän diňläp bilýä diýip. Gowy komentariýa beripdir a maňa. Habaryndan ýok sözüni otuz alty ýerde böljekle wah bilsem. Bölme bäşim diýer a. Böljek bäşim diýşi ýaly etjek bolyn. Bilemok. Heý, heý men orsça bilsem, ölsem gürletjekmi? Tem bol, meň öýümde däl, göz öňüňe getir, oň öýünde. Gatar kyn bolýar ana iliň öýüne barsam men. O orsça da biläýsem gürletjek gäle. Okazywatsa, o maňa şo gün biznes plan düşündiripdir eken. Menem da-da, prawilno, da-da diýende içinden plan zat geçýä-dä. Indi ýaňky oglan baýak gitdi-ä ol-ow. Has ýaş-da. Hemme dostlarynyň ýanynda durkak. Soraýan-da, näme diýýä diýip bu. Türkmençe aýdyp berişine görä aýdýan-da. Ine şul oglan meň öz ynanmaýan zatlamada ynanan oglan, näme diýsem dakanca diňläp diňe da da da da diýýädi. Jany janygýa. Birinji gollan adam Hydyr men diýip dostlaryna tanyşdyrýar. Wah maňa galyp onam şo wagt gürrüň berende düşünsem aýtjaklaý. Dost hudaý kessin muny ýaly zat etmegin. Batarsyň diýjekläý welin, ony Hudaý sowupdyr, men düşünmänim üçin gaýta açdy welin, baýap gitdi-ow. Patsankam, patsan diýäýdim men. E, patsankam şähere gelip, awtobusda zatda dagy bir-iki sany orus sözi öwrenýän-ä. Oba baramsoň deň-duşlamy gürledem-ow-a. Menow orsça bilsem dagy barab kürtgaý boljak ekenim leý diýýän içimden. Iki-üç sany söz öwrenýän. Sygamog-a çiş, gatagyra oba baryp. Da, brat, karoç bar-a, muň bar-a öz subordinasiýasyny doly saklaman, distansiýasynam garyşdyrsaň, mundan gawun kak bolanok diýip, şuny ýaly zatlar diýip bilýärdim-de. Oglanlar konkretno şok geçirýär-de. Bu çagalaram mendenem beter sada daw. Eý Hydyr görýäňmi dil bilýäniň ýanynda hiç zat dady. Olar şu wagtam orsça bilmeýän üçin meň orsça bilmeýänimem bilenoklar entegem. E garaz biriniň bir zady bilmeýänini bilen wagtyň sokmak aňsat. Ýöne dost dezbalans bolanda kajutsa patamušto ty Şu dos şu penjeň gelşenak saňa diýip bilýän-dä. Zatop bilenok garşymdaky duran adam. Orsça bilýänimi bilip. Bu howada dostlamam köpeldi. Hydyrjan ýör bilýäninden görelidaý bir kino görelidaý diýip. Meni kino görmäne äkidýärler-ä perewod edip ber diýip. Artist bolmagyma iň sebäp bolan zatlaryň biri giden kinoda perewod edilendir oglanlar gyzlar türkmençe. Nähilek diýip soramaň ýöne. Kino, waýna diýip dur, uruş barada gidip otyr, menem söýgi barada gürrüň berýän, bar edebiýatda näme okan bolsam şolardan sypdyryp, çypdyryp. Eý, kän kömek edendir-aý meň aktýorskýyma, diňe Alla perewod edip. Eý, Hydyr bu iki esger gürleşip otyr-a diýse. Eý söýüşýändir zat diýip arasyny sypdyrýanlar bolupdyr-ow ikisem oglan zat diýip. Eý bilmeseň kyn. Klassika sözüni-ä birinji eşitdim-ä. Ekdim-ä oba. Dost sen klassika-laý zat diýip. Diňe oglanlara diýip. Klasyň içinde dagy oglanlara Dosent, klassiçeskiý diýip, Klassika diýip. Olam näme bolýar aýgydyr bu söz diýse. Eý dost, klasda iň bet oglan diýmek bolýar diýip. Onnoň gyzlaram ulanyp başlaýar-a. Bulara-da dur-ow, bilmän zat gürleme-ow. Ženskiý, muştkoý rod diýip bir zat bar-ow diýip. Gyzlara ulanmak bolanok-ow şuny-ow diýip. Gyzlara ulandyrmadyksyrap, kak budda söz meňki däl hem arenda alan ýaly. Sözleri, öwrenen sözlerimi töweregimdäkilere ulanmany gadagan edip, Aý sen şuny ulanaý diýip, Garaz sözleri reglirowka edýädim-de. Ýa bu sözem täzeje öwrenendim habaryňyz bolsun. Obada parhmahyr dostum bar-da. Gülme goý menem doglamda göni takyr kel bolup doglamakgo. Şo wagtlar Ýaňky söz öwrenip gelýän-ä şäherden. Ýaňky parhym ahyry öwredýädim-dä. Indi bularam owadanja gürrüň etmäni isleýär-ä, bilýäňmi, kliýentler üçin gerek-ä owadan gürrüň etmek üçin. Menem saçym mugdalýa, menem muň deregine ştuş-nuştuşyny ýeke-ýekeden söz öwredýän. Täze söz öwrenip gelýän-ä, geçip oturyp dost, Täzesi bardyr. Ýesi şuda. Eger isleseň saçam gowja edip alyp darasaň. Berip bolýandyr diýýän-ä. Eý, gyzyl läl bolýar-a ýaňky. Bar kliýentini kowulýa-da sebäbi menden öwrenenden bildirmeli läl-ä beýlekilere. Bir günem bir ors taksist ýaşulydan täze söz öwrendim-ä. Munam ýaňky parhmahra baryp diýdim-ä, Dost, tä söz öwrendim, Odnastronny diýip diýdim. Eý, Hydyr jan, muny näme söz diýer-ä? Üýtgeşikdigine sered-ä-ow bu sözüň diýýär. Menem, Da, konyewşna, brat, muny hiç kime beremok, diňe saňa bereýin. Eý, boldy, şeý diýdim-ä indi. Aradan bir bir-iki hepde geçdi, ony ýaňky biriniň saçyny alyp otyr-a, öýlenýän oglanyň daratmak owady-da, badam odat-da şo wagt. Onnoň ýaňky öýlenýän oglanyň saçyna seredip darap bolup durdan hem kommentariýajyk berip otyra. Dost munyň bolly gaty odnostronny klassiçeski bolupdyr diýip myntyrlap otyra. Indi üstünden ýyllar geçdi-aw. Indi maşyn sürýäň zat edýäň welin. Engels köçä girsem şo ýadymyş ýa şoňa şeý diýenim. Indi olam bilýär ýöne özüniň şo wagtlar gaty sokulanyny we şo diýen sözlerini öz gülküsi tutýada Gadyrjan şu köçelere bir döwür menem sokupdym diýýär. Şoň üçin Klassisiki bolmanda, subordinasiýa, distansiýa, transformator, animator, animeşn i gubernator. Brat, bratwa, bratok, bratişka, brat tri, tv tri.

Bu söz diýmäni öwrendim haw. Rezke senem kimmi tapjak bolýaňaý tiňkäň dikip aradaky arada bir gyz bu gyz bara tiktokda orsçany öwredýän akajyta akajyta diýmelä lip ýer çykda e, gowy görýän oja gyzlaý dil öwredýär ow garaz oglanlar gyzlar meň orsçam şun ýaly awarýa neme awarýa da kansa ors dilim owa şu adnasto adnastronudan Gidip barýan şu adam öz edebi türkmen dilin bilen buýsanyp, ýöne öwrenjek nesip bolsa. Entegem iňlisçe öwrenjek bolamok we köp kişi iňlisçe gürleşenok, şoňa şükür edýän. Ors dilini öwrenýänçäm padeşka ediň. Hemem stendaba-da Za padeşka gruppa padeşka, pažalsta skaži mine. Nätdim-aý. Şoň üçin Birden meň deň-duşlarymy, obamda bir meň klasdaşlarymy görseňiz, ikisi sögüşip otyrka, Sen şu wagt bilgeşleýin maňa näme? Çynyň bilen maňa desert etjek bolýaňmy? diýse, gaharlanyp otyrka şo söz ulanyny geň görmäň, hiç hili. Şol meň günämdir. Bolşoý izwinýaýus. Gara birden ýol yzda görseňiz, orsça topa tutmaň meni. Şoň üçin Any beý diýýän ony sen öz ikisini tapdyňmy diýýänler bara. Men öz ikisini tapýançam neler nelerden geçdim diýýär. Goşgy okap gördüm, aýdym aýdyp gördüm, daža rep okap gördüm, kino düşürip gördüm, orslaň bir kiçjik anekdodyna iki sutkalap waýn düşürip gördüm, bir bolgusyz zat bolsa edip gördüm-ow menem. Ýöne şu öz ikisini tapmak gaty kyn zatdygyna ýöne şeýdibem göz ýetirdim. Öz işiniň ussady bolmak diýlende bir adam ýadyma düşýärde men komediýa mydama bir ýanymda barda şo zada ýykgyn edýän başardygymdan bir türkmeniň komediýasy diýseň bir beýik şahsyýet ýadyňa düşýärde Nuryşka diýip ana şul adam durmuşda hakyky öz ikisini tapan adamda şoň üçin menem indi Aý Türkmenistana stendaby birinji men getirdim arkam alyp getirdim kaseteli birinji rebi getirdim bunýar zada diýjek bolamok ýöne birden häzir men dagy netime duýup häzir SMM bolaýyn diýsem kelle gider tutduryp ondan gäbim azaram diýmersiňizem. Meni gollasaňyz, menem has gowy çykyş etjek bolaryn. Ýene gollasaňyz, ýene ondan hem beter gowy çykyş etjek bolaryn. A belki şeýdip meňem X-iň şu birje taýagy dur-da, ondan bir X bolar, iki X bolar. Şeýdip, şeýdip X-imiz köpelip gider. Ýa-da öz işiňiziň sizem Ussady boluň. Menem öz işimiň ussady bolmakda jan çekeýin, sizem ýardam ediň. Hemmäňize kelledeşiň aýdyşy ýaly, I love you.